Helo na bawb! Dych chi'n iawn? O'n i'n ame fyddech chi. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori arall sydd wedi ffindio ei ffordd yma yng nghornel straeon. A mae hon i wneud hefo'r dychymyg. Chi'n gwybod beth yw'r dychymyg? Wel dwi'n siŵr dach chi'n gwybod yn iawn be ydi o, ond da ni'n mynd i helpu rwy'n ffindio fo yn Suitcase Mam-gu! gan Mike Church a Huw Aron. Ac felly, dyma y stori da ni yn mynd i'w gael. Tybed beth sydd yn y suitcase na? Ond, cyn bo' ni'n cychwyn fewn i stori, wrth gwrs, ma' raid i mi checio bob tro, ydech chi yn barod am stori? Mm, o'n i'n gallu gweld bo' chi. Sgennoch chi'ch clustia bach i wrando, os gwelwch yn dda? Ie, clustia? Dim pen elin i wrando? Na? Dim llaw i wrando? Ond y clustia bach. Da iawn. Os felly te, dwi'n meddwl bod ni fynd yn syth ati hefo siwtcês mam gi. Felly mae'n dechrau. Ah, mae'n dechrau fan hyn lle mae'n dweud siwtcês mam gi. Syml, ond effeithiol, os da chi'n gofyn i fi. Roedd Jo yn dwli aros gyda'i fam-gu. Wel, dw i ddim yn beio fo. Mae mam-gus yn wych. A ninie. A tad-cus. A teidie. Maen nhw'n wych. Roedd ganddi wastad amser i chwarae. Roedd hi'n darllen llyfrau iddo. Byddai'r ddau ohonyn nhw yn gwisgo fyny mewn gwisgoedd ffansi. Wel, dyna ffansi di rheina os da chi'n gofyn i fi, yndi? Gwych. Byddai'r ddau ohonynt yn pobi cacennau a chwblhau jigsaws ar y llawr. Waw. Be' o' gan y jig-so yna? Ma'n edrych fel llun go iawn yn dydi o? Allwn ga'l ffrâm i honna dwi'n teimlo. Byddent hefyd yn dringo mynyddoedd a thaflu peli eira at ei gilydd ar y copa. Waw! Lle fydden nhw'n ffindio mynyddoedd fel 'na? Ond dwi yn licio'r dyn eira ma'n gwisgo ffedog. Ti'n gwbo os ma'n neud fatha peli cig eira? Hmm. Un diwrnod, daeth Joe adref o'r ysgol ac roedd rhywbeth yn bod. Roedd yn glir oddi ar y wep ar ei wyneb. Chi'n gwybod be' 'di wep? Ma' 'na olwg arno fo. Mae'n Roedd Mam-gu yn gwybod bod rhywbeth o'i le. Be, tybed? Be sy, Joe? gofynnodd Mam-gu. Dim, Mam-gu. Wel, mae yna storm ffyrnig ar y ffordd, achos mae dy wyneb yn edrych yn ffyrnig tu hwnt! Ger yma i gael cwtsh ac i rannu beth sy'n bod gyda dy fam-gu. O, chwarae teg i mam-gu. Mae'n gwybod bod yna rhywbeth ar y gweill, yn does? Dringodd Joe i eistedd ar ei fam-gu a dechreuodd grio. Dyna ni, dywedodd mam-gu. Gad ti'r holl beth i fynd. Dywedodd Joe wrth ei fam-gu fod ei athro wedi deud nad oedd dychymyg ganddo. Beth? Dim dychymyg o gwbl? O, wel mae hynny'n ddifrifol. Mae gan bawb ddychymyg, meddai Mam-gu. Oni bai amdanaf fi! criodd Jo. Mae'n rhaid dy fod wedi ei golli. Efallai dy fod wedi ei roi rhywle yn y tŷ, meddai Mam-gu. Wel, dychmygwch hynna. Rhywun yn deutha chi bod gennoch chi ddim dychymyg? Am bobl cas de. Meddyliodd Mam-gu am eiliad, a dywedodd wrth Jo, Dw i'n gwybod. Beth am fynd ar helfa drysor i weld os allwn ni ddod o hyd i dy ddychymyg? Dydyn ni heb gael helfa drysor ers amser maith. Daeth gwên i wyneb Jo ac i ffwrdd â nhw. Edrychon nhw ym mhob man am ei ddychymyg. Edrychon nhw yn y cypyrddau, o dan y grisiau, yn y sied yn yr ardd, o dan gadair mam-gu, a mond o doed yn y coden efo darn o gars. yn y bocs teganau ac yn yr oergell hyd yn oed! Aeth y ddau ohonynt lan llofft i edrych yn yr ystafelloedd gwely ac o dan y gwelyau. Ond doedd dim sôn yn unman am ddychymyg Joe. O, Mam-gu! Beth rydw i'n mynd i wneud? gofynnodd Joe. Os na fyddai'n dod o hyd iddo, gai bryd o dafod. Mae gan yr holl blant eraill ddychymyg, dwi'n sicr. O, ble mae fy nychymyg i? O, tybed wir lle mae ddychymyg o. Wel, mae un lle ar ôl i ni chwilio, dywedodd Mam-gu. Edrychodd Mam-gu i fyny a dweud, Yr atig amdani! Ond, ond Mam-gu, beth am y bwci bôs? Ti'n iawn, dywedodd Mam-gu. Ond sdim Bwci Bôs yn bodoli heb ddychymyg, felly mae'n rhaid mai dyna lle mae o. Ta beth. Os oes Bwci Bôs yn bodoli, bydd rhaid i ni ddechrau chwerthin. Hmm. Sdim byd yn ofnus os ti'n chwerthin. Mae hynna'n wir. Os ydych chi'n gallu chwerthin ar unrhyw beth, ydych chi'n gallu bod ofn unrhyw beth o gwbl. Gwir. Da, digon pen y mam-gu, dwi'n meddwl. Aeth mam-gu a Joe i mewn i'r atig. Roedd hi'n dywyll ac yn fuganllyd! Ond, doedd Joe ddim yn poeni am ddim byd pan oedd mam-gu wrth ei ochr. Does gen i ddim chwaith, sbïwch arni. Wff! Roedd hi'n gwybod beth i'w wneud, ac fe roddodd y golau ymlaen. Mae eisiau gweld rhywbeth yn yr atig yma. Oh! Mae wedi dod o hyd iddo fo. Daethant o hyd i hen esgidiau a gwisg dad ci, ac oddi tanynt, roedd yna hen siwtcês. Waw! dywedodd Jo, yn llawn cyffro. Edrych ar hwn! Beth sy'n tu mewn, mam-gu? Wel, dwi ddim yn sicr os yw'r allwedd gen i, dywedodd Mam-gu. Felly, beth am i ni ddyfalu beth sydd tu mewn iddo? Efallai bod siwtcês arall tu fewn iddo, holodd Jo. Neu hen het filwrol Dad Ci. Neu yr holl sanau coch o'r peiriant golchi, chwarddodd Jo. Wel, dyna syniad hyfryd. Dw i byth yn gallu dod o hyd iddynt, atebodd Mam Gi. Efallai bod 'na Dau ofalus melys yn chwythu yn y gwynt. Neu beth am lot o chwerthin a hwyl? Dechreuodd Jo a'i fam-gu chwerthin yn ddi-stop. Wel, Jo, ti llawn o syniadau da! dywedodd mam-gu. Unrhyw beth arall? Wel, Beth am damaid o lwc? Na, neu eliffant mewn twtw sy'n dawnsio bale? Na, neu beth os nawn ni ddarganfod diwedd yr enfys? Tybed beth sydd tu fewn? O, trueni nad oes gennym yr allwedd i'w agor. Wel, am lwc! gwichiodd mam-gu. Edrych! Roedd yr allwedd yn fy mhoced yr holl amser. Yn araf, agorodd y ddau geuad yr hen siwtcês, ac roedd e'n gwbl wag. Gwag? O, Mam-gu, does dim byd ynddo! Ond ti wedi anghofio, Jo, dywedodd Mam-gu. Dw i'n credu ein bod ni wedi dod o hyd i dy ddychymyg. Roedd e yn yr hen siwtcês yr holl amser. O, dwi erioed wedi clywed syniadau mor hyfryd yn fy mywyd! Mam ci! Ydy fe'n nychymyg nôl? holodd Jo. Gwnaeth y ddau ohonynt disian oherwydd yr holl lwch. Hwtsiw! A chwerthin unwaith eto. A dyna ddiwedd ein stori, a stori'r siwtcês. Ond dwi'n meddwl o' 'na stori fwy na jyst y siwtcês yn y fan 'na, yn doedd? Mae hi'n bwysig tu hwnt bo' gennoch chi ddychymyg, a ma' gan bawb ddychymyg, felly 'dach chi ddim yn gorfod poeni fan 'na o gwbl. Os oes rhywun yn deud 'does gennoch chi ddim dychymyg, yn amlwg 'dyn nhw heb chwilio ddigon caled! Ond dyna ni, ddiwedd ein stori ni am heddiw, ac yn wir, am gyfnod uh, bach mwy uh, tro ma hefyd. Gan bod y llyfrgelloedd yn dechrau ailagor ym Merthyr ac o gwmpas Cymru gyfan, mae hi'n amser, dwi'n meddwl, i chi fynd i'r llyfrgell a chwilio am eich straeon Amser gwely eich hunain! Falle chi hyd yn gallu dod o hyd i lyfr sy heb ffeindio ei ffordd ata i yma yn fy nghornel stori. Ac os da chi yn gweld stori felly, please, please, please, please, please, please, rhowch wybod i mi be oedd y stori yna. Ac wrth gwrs, os nethoch chi ei fwynhau hi, achos dwi yn mwynhau'n fawr gallu rhannu straeon hefo chi. Ond dwi'n meddwl bod hi'n amser i chi fynd i chwilio a chwalu, just fel nath Joe a Mam-gu hefo'r suitcase yna. Iawn? Dych chi'n gallu gwneud hynna? O'n i'n ame fysa chi. Da chi'n rhaid da am chwilio a chwilota. A chi'n sicr yn dda am chwilio a chwalu. Dwi wedi cael gair efo mam a dad. Ond dyna ni. Dwi'n gobeithio gewch chi oriau o hwyl yn chwilio am eich straeon chi a dwi'n edrych ymlaen i glywed amdanyn nhw. Ond, tan hynny, dw i am gymryd hoe fach dw i'n meddwl. Siwr o'ch gweld chi tro nesa, ond tan hynny, nos da.